Salam mähriban doganlar, eziz ildeşler! Giç ýagşy, Dünýä Türkmenleriniň Demokratiýa Platformasy, Dünýä Türkmenleri Hereketi, Oguz Han Nesli Birleşsin guramasy, şeýle-de Erkin Ses we Erkin Ses Türkmen kanallary, şonuň ýaly-da Türkmeniýa Birleşiň Hereketi Hemmämiz bilelikde bir bildiriş edýäs. Bilinişi ýaly, geçen hepdäň dynç alyş güni, bazar güni Türkmenistanyň Halk Hereketi atly toparyň birnäçe agzasy Türkmenistanyň Stambuldaky konsulhanasynyň öňünde protest etmek barada öňünden çagyryş etdi. Soň alnan maglumatlara görä, şol Türkmenistanyň konsulhanasynyň öňünde çykyş etmek isleýän birnäçe sany Türkmenistanyň Halk Hereketi toparynyň agzasy intäk şo taýyk barmanka polis tarapyndan göz astyna alnyp, polisiýa merkezine äkidilýär. Juma Sapar atly aktiwistimiz, dünýä türkmenleriniň wekili, özi Garagalpagystandaky türkmenlerden, Şeýle-de ýene bir türkmenistanly ildeşimiz göz astynda saklanýar diýip dürli habarlar bar. Geliň bir zat edeliň doganlar. Şu meseläni iki at depişer arasynda eşeguler etmäliň. Haýsam bolsa bir özüne oppozisiýa diýdirjek bolýan ýa-da özüne aktiwist diýdirjek bolýan haýsam bolsa bir toparlaryň ýa-da adamlaryň oýunjygyna öwürtmez ýaly geliň bir zat edeliň. Hawa, şol oglanlary alyp çykalyň. Ondan-mundan ýazýan, ýüz tutýan, ses ýazgy iberýän, wideo ýazgy iberýän ildeşlerimiz bar. Köp sag boluň aladalaryňyz üçin. Ýöne şu taýda hemme zatdan owal seljerilmeli bir zat bar. Olam hakykatyň hatyrasyna hemme zadyň aç-açan gürlenmegi, hemme zadyň aç-açan aýyl-saýyl edilmegi. Sebäbi sen özüň haklydygyňy subut etjek bolsaň, görkezjek bolsaň, hökman wakany edil bolşy ýaly hakyky görnüşinde gürrüň bermeli, äşgär etmeli. Elbetde, muny halk köpçüligiň öňünde aýtmak islemän bilersiň, ýöne halkara guramalary bilen bilelikde işleşýän, şolar bilen akkreditasiýasy bolan adwokatlar, aklawçylar üçin wakaň hakykatdan nähili bolandygy örän möhüm ähmiýete eýe. Sebäbi kanunyň maddalarynda her ýagdaýa görä dürli ýollar bolýar. Şoň üçin, buý näme üçin gerek? Aç-açan hereket etmek, e, aç-açan gürlemek, açyk gürlemek, arassa bolmak näme üçin gerek? Gysga wagtda çözgüt tapmak üçin gerek. Bu gysga wagtda çözgüt tapmak üçin örän möhüm rol oýnaýar. Eger kanuny bir meselede, kanuny bir prosedurada Bir iş uzaga çekýän bolsa, diýmek, şo taýda aç-açanlyk ýok diýmek. Ýa-da o taýda başga niýetler, başga bähbitler ara sokulyp, tema başga tarapa çekiljek bolýar diýmek. Mundan başga many ýok bul işlerde. Şoň üçin biz Erkin ses türkmen kanaly bolup, öňümizdäki hepde daşary ýurtlulara kanun taýdan geňeşdarlyk hyzmatyny berýän Türkpermit anonim şereketiniň başlygy, özem owalky tejribeli polisiýa işgäri Murat Erşahin bilen Şu ýagdaý barasynda bir söhbetdeşlik geçirjek bolýas, gepleşik taýýarlajak bolýas. Ondan aýratynam, daşary ýurtlylaň şu polisiýada başdan geçirýän ýagdaýlary bilen baglanyşykly aktiwistimiz Nargiza Sidamutowa bilenem aýratyn bir gepleşik geçirjek bolýas. Şoň üçin geliň, eger şu Juma Sapar we şoň bilen bile häzir göz astynda tutulýan oglana kömek etjek bolsaňyz, kömek edilmegini isleýän bolsaňyz, şolaň gysga wagtyň içinde alnyp çykylmagyny, azat edilmegini isleýän bolsaňyz, geliň onda şu meseläni aýdyňlaşdyralyň, şu meseläni aýyl-saýyl edeliň, şu meseläni aç-açan, açyk, arassa görnüşde gün tertibine getireliň we şuny şu taýda çözeliň. Şoň üçin bu günki bildirişimiz, çagyryşymyz hem haýyşymyz şu temada kim şaýat bolsa ýa hakyky maglumata eýe bolsa, şol bilýänini biziň bilen paýlaşmagy, sebäbi biz elimizde jemlenjek maglumatlary halkara guramalar bilen bile işleşýän adwokada, aklawça berip, şol aklawçynam häzir göz astynda tutulýan türkmen oglanlarymyzyň ýanyna iberip, şu meseläni gysga möhlediň içinde çözdürjek bolýar. Şonuň üçin biziň sizden haýyşymyz, e, şu tagalla sizem goşulyň, e, bize kömek ediň, e, bizi gollan, geliň agzybirlikde, bilelikde şu göz astynda tutulýan türkmen aktiwistlerini alyp çykalyň. Erkin ses türkmen kanalyndaky efirlerimizde duşuşýançak hoş sag boluň, Alla ýaryňyz bolsun we Alla kuwwat bersin.